Dewleta Şedadî li Qafqasya. Herêma Qefqas dikeve navbera Derya Reş ji aliyê rojava de û Derya Qizwînê ji aliyê rojhilat û başûrê rojhilat de. Qada wê ji sedî heştê û pênc çiya ye ku ji rêze zîncirên çiyayên dijwar û bi hev ve girêdayî pêk tê. Ji bakurê rojava de ber bi başûrê rojhilat ve tê ku derya Qizwîn e. Cografya vê deverê pêk ve geliyên kûr û çemên pir cûbar in. Ji wan çemên Kora û Aras in. Û ev çiya bûne rêbendên xwezayî û nehiştine miletên Bakurî deveran têkiliyan di gel Başûriyan de bikin û vê tobografya dijwar kiriye ku dever ne pir bi netew û pir ziman bin. Mesûdê Dîrokzan gotiye, Li van çiyan heftê û du milet hene û her miletekî şahekî wan heye û zimanê wan ji hev di cihêne. Hîn jî şîniyên Qefqasya weke xwe mane û zimanên Qefqasya ji bingehîn ji hev cihêne û navdartirînê vê zimanan ev in, Ermenî, Kurdî, Azerî, Gurcî, Daxistanî, Çeçanî û hineke din jî û niha navdartirîn dewletên Qafqasya Gurciya Armînya û Azerbaycan. Başûrê Qafqasya yan jî Qafqasya Pêşîn yan Paş Qafqasya, ev bi xwe dirêjbenda cugurafya Kurdistanê ye ku li ser vê cugurafiyê dewleta Şedadî ya Kurdî hatibû avakirin. ku beşek ji wê herêma Qafqas e. Herwiha Komara Kurdistana Sor jî li vê deverê hatibû avakirin li tîrmeha sala hezar û neh sed û bîst û siyan û paytexta wê Laçîn bû. Laçîn dikeve navbera Ezerbîcan û Ermînya. Li ser rûbareke ku digihe şeş hezar û du sed û deh kîlometreyê çargoş e û Abrîla hezar û neh sed û bîst û nehan ji aliyê Stalîn ve û li ser daxwaza Azerî yên Rehpers û Kemal Atatürk ev komar hate herfandin. Hêjayî gotinê ye ku çêla hindek navçeyên Qafqasya û hevgirêdana miletên wê bi kurdan re bête kirin weke Şêrvan. Ev gilîgeheke ku dikeve rojavayê Derya Qizwînê û bakurê Çemê Kora û li gorî Doktor Cemal Reşîd. Şêrwan bajarekî Êzîdiyan bû, Keleha Gulîstan ew li serdema Îslamê diparast û niha jî jêmana Keleha Gulîstan bi navê Qizqelasî yanî Keleha Keçikan tê binavkirin û padîşahê Şêrwan nasnavên Şêrwanşah bûn ku şahê Sasanî Keyserê Yekem Nûşîrwan ava kiribû û bi navê wî dihate binavkirin. Lê Eran ev navlêkirinekî erebî ye û ji Aran hatiye û ji kevin de dihate gotin Arank û girîkiyan navlê kiribûn, Aryana.

Ew niha bajarê Berda ye û di jêderên erebî de Berza'a ye û navenda Rêveberiya Îslamê li Qafqasya bû û niha peyrewî Ezerbîjanê ye û Estexerî bi bîr xistiye. Li Berza'a dergehekî heye, Derkurdan, yanî Dergehê Kurdan û bertav cîgehê hevkariyê bû.

Dawî alan, miletek e. Wargehê wan dikeve nîvê rêze zîncira çiyayên Qefqas de. Niha peyrewî Gurcî ye. Ew miletê herî nêzîkî Kurdan e, ku bi awayekî aştiyane bandora xwe li miletên Kurdistanê kirine û derbasî wê bûne Beriya derbend re li sedsala yekem a zayînê û li navçeyê jiyan kirin. Mukriyan Bandora wan di cilên gelêrî û navên êlan de diyar bû. Alan ku li devera ser deştê niştecîh bûn. Bi nêrneke din, li nexşeya Qafqasya û bi taybet li ser bejêrbûna Başûrê Rojhilat, em ji Rojhilat û Bakur Rojhilat ve deryaya Xezer yan jî Qizwînê li gorî navlêkirina nû deverên Ezerbîjanê dibînin ku nav lê dihate kirin Midya Atropatya û Eren û Ermînya ku gelek desthilatdarên Kurdan lê hatibûn avakirin mîna Rewadî, Salarî û Şedadî û navê destlatdarê Kurd Mihemedê Rewadî li wan deveran navdar bû ji sedsala dihan û dipêre. Lê ji aliyê rojava de welatên, Lîzan, Fîlan, Mûqan, Şekî, Senar û Avariyan bûn û her wiha welatên text, Ev nav lê hatin kirin ji ber ku textê şahê wan ji zêr bû, ku jî pêymana şahê Sasan bû û di pê re miletê Alan tê ku şahneşîna wan ji hezar gundî pêk dihat û di pê re miletê Siwar yan jî tê gotin Sasbîr ku bi Ermeniyan re tevlî hevdibûn û dawiya welêt Cerzan li gorî navlêkirina Erebî ku Gurciya ye û welatê Evxazî û Çeçan e. Li destpêka serdema Îslamê piraniya welatên Qafqasya ketin bin desthilatdariya Erebiya Îslamî. Ji ber wê gava ku Selman kurê Rebîa yê Bahilî serbaziya wê dikir li dema xîlafeta Osman kurê Efan û li gorî kurê Esîr. Hinan ji wan baja xwe didan û kêm ji wan sedeqe didan û wan deveran ketin bin pêleke tolvedanê jaliyê Xezer veku Çima radestî îslamiyan bûbûn û eren ji şêrwan vedibe ku berê Papendî wan bû ku malbata Şedadiyan desthilatdar bûn û li bajarê Gence Rû diniştin, ereban navê wê kirin Cenze û li sala hezar û heşt sed û çar an rûsa navê wê kirin Elîzabêt Pol. Gava ku ket bin destladariya wan. Destpêka dewleta Şedadî ya Kurdî li damezrênerê wê Mihemed kurê Şedad kurê Qertik vedigere. Paşnaviyanî Kurdî ku nav lê kirin ji Kurtîk, Kurdik, hatiye. Bi zaravayê Îraniyan û hinek ji wan şirove dikin ku kurtik yanî qutik yanî kinnik ji ber ku gelek caran tîpa ke dibe qe û malbata Mihemed Kurê Şedad li bajêr divîn di bêl rûdinişt û ev malbat ji kurdên rewa diyê yanî rewa diya hez bînî ku Eyûbî ji wan e û mana wan li başûrê Qefqasya ji serdemên dêrîn de ye li gorî Xesrewê Tebrîzî. û Mihemed Kurê Şedad li gel xizm û kurên xwe li bajêr Gencer û Nuştin piştî ku wê kir paytexta dewleta xwe ji sala neh sed û pêncî û yekan de û desthilatdariya xwe ji wê dest pê dike ku destpêka damezrandina dewleta Şedadî ye. Dîrokzan Mincîn Başî, Bi bîr dixe ku dirêjayî desthilatdariya wê sed û sî û heyş sal e. Destpêkê ji Mihemed Kurê Şedad e lê bi rastî serdema desthilatdariya malbata Şedadî ya Kurdî ya Misilman ji aliyê dîrokzanan ve baş nehatiye lêkolînkirin lê wiha hatiye nasîn ku cengevan in di gel çalakiyên wan yên aştiya ne ku rû bi rû bi cîranên xwe yên xirîstiyan re diman weke Ermen û Gurciyan û hemî cûreyên talankerên bakurî û ji nava wan Alan û Rûs. Lê dema ku li malbata Şedadî derketin ser şan û geriya siyasî wê hingî împeratorên Bîzantî bi her avayî dest bipelandana ku rewşa wan li Qefqasya û Ermînya bi taybet weke xwe bimîne. Li wê dema ku pêlên talankerên Tirka yên tund ji Rojhilat dihatin bo vê yekê Doktor Cemal Reşîd dimîne ku desthilatdariya Şedadiya Kurdî, Navberek li ser demeke girîng û jiyaneke kurt e li navbera desthilatdariya Erebiya Îslamî û dagirkeriya Tirkiya dirêj. Her wekî ku Ehmed Seîd Silêman di pirtûka xwe de nivîsandiye, Dîroka dewletên Îslamî û ferhenga malbatên desthilatdar, dewleta şedadî, malbata şedadiyê kurd li sala neh sed û pêncî û yekê damezrandine li herêma Eranê. Li Qafqasya ku li nav komarên Azerbîcan, Ermînya û Gurciyan belav dibe, ev desthilatî bi lez bi pêş de çû û bi bilindahî cihê xwe girt di navbera çar salan de. Û Gence, Nexçavîn, Tevlîs û Qerebax xistin bin desthilatdariya xwe de. Desthilatdariya wê li destpêkê Gence, kirin paytexta xwe ku sî û pênc kîlometran dûrî Yerîvana niha ye, Û pê re paytextê veguhestin bo divîn. Di gel rewşa hestiyar ya dewleta şedadî ya misilman, di navbera metirsiya rejîma îslama erebî û Tirkiya nû îslam, Mihemedê Kurê Şedadî dikeve nava hevkariyekê de li bajarê divîn. Wan Kurdên niştecî yên li derdora gencê alîkariya wî dikin. Bi serbaziya Deysem Kurê Îbrahîmê Kurdî ku serkeftinên berbiçav bi dest ve anîn hêza Dîlimî şikand û serokê wan Merzebanê Salar dîl kir. Dîlimî miletekî çiyayî li navçeya Çiyayê Barj dijiyan. Li navbera Geylan û Mazandiran de û bi zaravayekî Eyranî diaxiviyan ku nêzîkî Kurdî ye. Mihemedê Kurê Şedat berê xwe dide Nexçîvan û piştî ku çemê Aras derbas dike weke ku Doktor Cemal Reşîd bi bîr xistiye. Serdana şahê Romê dike, yan jî nûnerê wî li Rojhilatî Asya Biçûk. Li sala neh sed û pêncî û çarê Zayînê, li wê demê qada navbera bajarê Wanê û Nexşîvan de di bin desthilatdariya şah Fahsborkan ê Ermen de bû. Lê wê hingê Mihemedê Kurê Şeddad nêt nekiribû ku kîşwera xwe berfireh bike, lê di pê re gava ku biryara xwe da kîşwarê xwe fireh bike li sala neh sed û heftê û yekan li ber hêrişa Aşût Kurê Simbat. Ku ji malbata Bekretonê Ermenî ye, yên ku di navbera salên neh sed û pêncî û du neh sed û heftê û heftan zayînê de destlatdar bû, radiweste. Destnivîsên min cîm başî, Komkirina dewletan, ku agahiyên xwe ji pirtûkeke kevn ne diyar wergirtiye, li ser navçeyên dewleta Şedadî û têkiliyên kurdan bi miletên Qafqasya re, Ji rastiyan misogerin, em ê niha rêze zîncirên desthilatdarên dewleta Şedadî vebêjin. Li gorî dîrokzanan Emîn Zekî, Ehmed Seîd, Silêman û Stanley Lîn, Paul. Damezrênerê dewletê Mihemed Kurê Şedad, Padîşahê Yekem, yê ku desthilatdariya wî li navbera salên neh sed û pêncî û yek neh sed û heftê bû. Leşkerî Elî Kurê Mihemed Şedad, neh sed û heftê neh sed û heftê û heşt. Lê sedemên ku dîrok zan Mîr Mihemed, padîşahê duyem û destladariya wî ya heşt sala di ser guhara avê tine ne diyar e. Merzeban kurê Mihemed kurê Şedat, neh sed û heftê û heşt neh sed û heştê û pênc, ew birayê Mîr Leşkerî ye. Yê ku heft salan li desthiladariyê dimîne û li ser destê birayê xwe Fedil di seyraneke nêçîrê de bi şaştî tê kuştin. Fedl kurê Mihemed kurê Şeddad, Fedlon, neh sed û heştê û pênc hezar û sî û yek, navdartirîn kesê malbata Şeddadî ye û damezrênerê duyem ê dewleta Şeddadî piştî bavê xwe û desthilatdariya wî di navbera salên neh sed û heştê û pênc hezar û sî û yekan zayînê cihê birayê xwe mezrîban girt û padîşahê çaremîn e ne tenê di navbera sînorên Erenê de belê piştî ku rêveberiya xwe li Divînê tund dike. Beşekî mezin ji Ermeniyan dixîne bin destlatdariya xwe û mîrê Kurdan Fedlon bi nasnavê Padîşahê Îslamê ser bi xwe dihate nasîn ku ne papendî xelîfetên Îslamê bû. Îbnulesîr bi berga nihan de bi navê Fedlon wî bi bîr dixe ku di rêveberiya dewletê de gelekî şareza bû. Û serdema wî bi aştî û geşpêdan û bilindahî cuda bû. Milet bo xizmetkariya wî jê hez dikirin ku guh dida aliyên xizmetguzariyê û projeyên avahiya. Min cîn başî bîr dixe ku Fedlon pireke mezin li ser çemê Arasê ava dike ku weke sembola vejandina bazirganiyê li welatê xwe li sala hezar û neh sed û sî û dibe ku bo dagirkirina Ezerbîcanê bû û Mînorîskî jî wiha dibîne ku avakirina wê pirê bo navçeyên çiyayî Li Bakurê Arasê ku bi navê, Qerejdax, na bi navê, Xweda Afrîn, tê nasîn yanî Afirandina Xwedê û her wiha Hemdela Mistewfiyê Qizwînî bi bîr tîne sala hezar û sê sed û çilî navê Qerejdaxê bi navê Geylanî Fedlon dibe ku ji ber nêzikbûna ji navçeya Geylan re be. Ku pêncî gund dimînin, jêniyên wan pêgirên babikên Xumanî bûn. Bo vê yekê Fedlon damezrênerê duyem yê dewleta Şedadî tê nasîn. Bûyer wiha nîşan de ku di navbera salên hezar û bîst û şeş hezar û bîst û heft du êrişên giran bi ser dewleta Şedadî de tên, Ji aliyê, Kiyor, şahê Gurjî bi hevbendiya xaçikê yekem şahê Ermeniyan û bajarê Şam Kîr li rojavayê Genca, Şedadî dorpêş dikin, weke ku Îbnul Esîr di pirtûka xwe El Kemal de nivîsandiye. Gelek ji wan hatine kuştin û gelek saman talan bûn. Di pê re li hev du tên û alîkarî di navbera wan de çêdibe û Fedlon di jêderên Gurjî de bi navê Bedlonê mezin tê nasîn. Lê mixabin dîrokzanên Îslamê ceng û nûçeyên dewleta Şedadî di ser guhan re avêtine. Ji bilî Îbnul Esîr ku hinekî çêla cengên Fedlon dike. Abu El Fetih Mûsa kurê Fedl. Hezar û sî û yek hezar û sî û çar desthilatdariyê ji bavê xwe werdigre û bi navê Ebû El-Feteh tê nasîn û sê salan padîşah dimîne û nûçeyên wî pirkê min. Ji bilî ku min cim başî bi bîr dixe ku cengekî bi Rûsa re kiriye û dimre. Leşkerî Elî Kurê Mûsa, hezar û sî û çar hezar û çil û heşt an desthilatdariyê ji bavê xwe werdigre û bi navê leşkerî tê nasîn. Lê cihê mixabiniyê ye ku vê qonaxa miletê Kurd, Ku mero dikare bike qonaxa xwerawabûnê, rastî gelek astengiyan tê û hewldan bûne ku rola Kurdan di serbaziya bizava xwerawabûnê de bête rawestan. Mîrnaşînên Kurdan li Azerbaycanê, Eran û Meyafarqînê rastî gelek êrîşên siyasî û leşkerî dibin ku nikaribin demeke dirêj xwe li ber bigirin. Li gorî ku Cemal Reşîd nivîsandiye, Hozên Tirkmenan û Oxoz û Selcuqiyan ji Rojhilat de û ji Bakur de Xiristiyanên Gurcî û Ermenî û Alan û ji Rojava de Bîzantî. Bo vê yekê serdema desthilatdariya leşkerî serdemekî pir tevlîhev bû. Kutlumûş kurê Elp Erslan li salên hezar û çil û şeşan hezar û çil û heftan, Genca paytextê dorpêş dike lê leşkerî bi çalakiyên xwe yên Cengê Vaniyê wî bi şûnde vedigêrine û her wiha êrîşên bîzantan jî ku vê yekê bi me dide zanîn ew jî ku binyada wî ya leşkerî gelekî tund bû. Desthilatdariya wî pazdeh salan dirêj dike. Ta ku li sala hezar û çil û heşt an Zaînê dimre û navê wî li ser pereyan diyar dibe yên ku li sala hezar û çilî vedigere bi vê pênaseyê Mîrê Mezin Elî kurê Musayî Leşkerî. Nûşîrvan kurê Leşkerî Elî, evî mîrî desthilatdarî ji bavê xwe wergirt û hîn zarok bû. Navmalê wan Ebû Mensûr karê desthilatdariyê bi rê ve dibir û amadebûna xwe diyar dikir ku dest ji hin kelehan berde. Van kelehan bide dijminê xwe beramberî ku hêrîşên xwe rawestînin. Ji ber ku bazirgan û pêşesaz ji egerên dorpêça welêt bêzar bûbûn. Mîrên Şareza diviyabûn ku rêveberiya welat û bajaran bikin. Ji bo vê yekê ji desthilatdariyê tê bidûrxistin û dema padîşahiya wî tenê sê mehan dirêj dike. Mîr Şawir, bavê Swara, kurê Fedil Kurê Mihemed, hezar û çil û neh hezar û şêst û sê. Ew neviyê Mihemedê Kurê Şedad e ku nasnavê bavê Swara wer girtiye. Yanî Şahsiwar. Li sala hezar û çil û nihan Zayînê dibe padîşah û navê wî wiha li pereyan diyar dibe. Mîrê mezin Şafûr kurê Fedlê Şeddad. Her wiha navê wî li ser deriyekî hatiye nivîsandin. Ku dîroka wî vedigere sala hezar û şêst û du duyê Zayînê. Bi vê dariştinê Mîrzayê me Mîrê Mezin Şafûr kurê Fedil Xwedê padîşahiya wî dirêj bike ku nav û dengê wî berfereh belav bûbû û jî yên beriya xwe zêdetir şareza bû di rêvebiriya dewletê de ku bi rastî kurê bavê xwe Fedlonê Şedadî bû û ji birayên xwe navdartir bû. Dayika wî ber mahiyê ji mîrekên welatên Şêrwan bû û bavê swara bi keça Aşûtê, Beqredonî, şahê Ermeniyan re hevser dibe. Bavê swara yê Şedadî bi sê pêngavan radibe di sala hezar û şêst û sîyê Zayînê li dijî Şêrwan ku Kurdên Şêrwan yên navxweyî pêşwazî lê kirin. Li sala hezar û şêst û sîyê Zayînê Kurdan bajarê Mesagît xistin bin gefan de. Li gorî ku dîrokzan Masiusê Orfelî bi bîr dixe, bajarê Divîn dikeve ber hêrişeke ermenî de ku ji dozdeh hezar şervanan pêk dihat. Bi serbaziya Ebîrat, lê mîrê Kurd bavê siwara bi mêraniyê li hemberî wan derdikeve û serbazê wan dikuje. Ji derên dîrokî li ser vî mîrî kêm in û ji hev da ketîne, ji nîvsandinên dijminê wî ne û wiha têne gotin ku, Bavê Swara bi tundî ji navenda xwe, genca rêveberiya welatê xwe dikir û tirsa xwe xistibû dilê cîranên xwe de û destladariya wî dirêjî bajêr, anê, yê navdar dibû û tola bavê xwe Fedlon û Mîrê Rewadiyê Kurd ji Gurcî û Ermeniyan hiltîne û kiryarên wî di nava pirtûkên dîrokzan û helbestvanan de deng da. Mîna helbestvan, qetranê Tebrîzî, di pirtûka wî de Qabusname, ku bi pazdeh helbestan pes nê kiryarên wîd de her wiha Îbnul Esîr wî bi bîr dixe gava ku dikeve ber êrîşa Tixrîlbeg de li sala hezar û pêncî û çar e Zaynê û bi lihevhatine bi dawî dibe û li ser desthilatdariya welatê xwe dimîne û hin dîrokzan wiha dibînin ji wan Mînorîskî ku navê Şeddad di bingeh de nasnavê meznayî û bilindahiyê ye û bavê Siwara li sala hezar û şêst û sî e Zaynê de dimire. Fedlê duyem min o cehr kurê Şedat. Desthiladariyê ji bavê xwe Mîr Fedlon werdigre ku bi nasnavê Ebû Fedlê Duyem min o cehr tê nasîn û pirtûka qabûsnameya ku di sala hezar û heftê û pênc an yê zayînê de hatiye nivîsandin bo rûmeta Ebû Fedlê Duyem hatiye nivîsandin û yê helbestvan Di mêvandarî û parastina wî de bû ku Ebû Fedl lehengê roman û serpêhatiyên wî bû. Navê Fedl kurê bavê Siwara di gotarên mizgefta de li bajarê Derbendê di sala hezar û şêst û nehan ê Zayniyê dihate xwendin. Li dema dawî malbata Şedadî li ser du beşan parve dibe. Beşek li Gence û ya din jî li Anê. Ku piraniya şênînên wê ermen bûn û bajar bi du mizgefta navdar e ku bi endîzyariyeke navxweyî ji Celabên Şedadê hatiye avakirin û herwiha ev bajar bi bajarê Hezarkeniş tê naskirin û di gel ku Gurciyan dest anîbû ser bajarê anê di sala hezar û sed û bîst û çarê zayînê Lê malbata Şedadî di sala hezar û sed û bîst û şeşê zayînê bajar vedigerînin û Gurcî li sala hezar û sed û şêst û şeşê zayînê dîsa êrîş dikin û bajar dixin bin destê xwe û dawî weke Stanley Limpol tomar kiriye. Welat û paytext dikevin ber êrîşan de û bajarê anê yekcar dikeve bin destê Gurcîyan de. Bi saya kevaleke şûnmayî ku li sala hezar û sed û yekê zayînê vedigere, rêzezîncira desthilatdariya malbata Şedadî tê dîtin, rêxistin û nava salên desthilatdariya wan li gorî dîrokzanan hatiye dîzaynkirin. Ehmed Seîd Silêman, Bosfort û Emîn Zekî û ji sedemên kêmbûna jê deran me nikarîbû rêveçûna hin padîşahên malbata Şedadî diyar bikin. Li dûmahiyê. Ev cengên ku di navbera dewletên şedadî û hêzên din de pêk hatine, ji ber sedemên valahiya siyasî bûn ku dewleta dostkî li me ya Farxîne û Amedê li dûxayiştibûn. Melazgirt dikevî ber êrîşa Ermenan û Gurciyan û ji ber nebûna kel û pelan di dorpêçkirina dijwar de dimîne û şênî jî têne derxistin. Serdema dewleta şedadî dibe qonaxa dawî ji rûpela dîroka Başûrê Qafqasya, ku bi hatina Rûsa re rûpeleke nû di şûna wê de dîyar dibe